Anyako water station a afi ke ko etsia tsona afi na ɖe Anyako duwo katã me koa míele afi ma ele egba ƒe ŋkekea me yi ke nane yi ke nye nu yi ke edzɔ le afi ya etsɔ yi ke va yi yi ke míagbagba dzem be míage ɖe eme aku nu sia nu me akɔ vɛ na amee. Enu kpukpui koe nye be Honourable Wisdom Sea aɖe yi ke nye Municipal Chief Executive ne Keta Municipality-a enye ame yi ke kplɔ ame dɔdɔ aɖewo tso eho kple teƒe vovovowo be woava akpɔ ɖa be leke yewoawɔe ne anya ko nagakpɔ woƒe etsi yi ke afi ya ye wole yi ke enuwo gbagba dzem be yewoage ɖe ekpɔ mea yi ke ame aɖewo tso Anyako-dua me va do ɖe kpota afi ya yi ke nye wɔta station afi ya wole yi ke wova do yi ke kpuie koa woƒe nyawo yi ke wolé ɖe asi koe nye be. Ɛɛ, MC ya kple eƒe ame dɔdɔa womekpɔ mɔ age ɖe ekpɔa me o ayi ava wɔ naneke o. Ame yi ke koe le ŋgɔgbe ne wɔna ya ye nye be, ye nye agbotaɖoa, asafokla yi ke nye agbotaɖoa ne Baɖuzia tso anyakodua me. Woawoe nye ame yiwo ke eva ɖo asi ame sia ame dzi be womekpɔ mɔ age ɖe eme o. Míyi ne míakpɔ enu yiwo katã yi ke dzɔ le afi ya tsɔ yi ke va yi kple enu gbedeasi yiwo míedze awu agba exɔ tso agbota ɖo asi kple susu be wòaɖe nu ɖe tsia me na mí ku ɖe anyigba ya ŋu. Nu kae dzɔ hafi woaɖo asi anyigba ya dzi be womekpɔ mɔ ayi ɖe ekpɔa me ava wɔ naneke o hã? Mí ne míava. Tso ke ɖe míeŋlɔ nya nyae be edze nye agbota ɖoa? Fofo nye dagblɔ le afi ma kpɔ. Nu ka te miada asi afi ma ŋuti ne nanya o? Yewowoe ho. Ayo. Ye kpɔe mega xo nɔnɔ me. Yo we ho. Yo we ho. Nye koko nye mega la fia. Jien la we ma. Fo nye wo ma. Wo be yo we ho. Nye nye be mia fu kpogo. Nye be yo fo da gura fia kpɔ. Nga te me se ve no. Nye nye agbo ta ro. Nga te me se ve na mo. Mo na ko. Yo we ho. Ayo. Ne ma ke me kpo nu ya ha. Ye ma ya bia wo. Wo re me na ha gro akpe ne be ne me va yi re ge kuma ya bia nye fia me re ge na. Ye me va yi re ge ya me bia. Togbia. Wo re me na.

Numaha miegbee hea gbem, ke nu ka dim miele? Nyemegbɔgblɔ be na ɖi hã ɖe womahiã hã woƒe woxe fe ne womexe fe ne dzinye la o, ɖe womahi gake ne woame kpo teƒe o ne hegblɔ ma wobee ma ke mele mo nya mete nya ma se ke kɔ be hɛ na awɔe o. Ekpɔe ɖe wokplɔ be hã woha ƒo me fia le kalẽkpui ƒe me. Ne nye me va tu xɔ ɖe afi mu dzia, me xɔ tu ma me tɔ te mo. Me hu xɔ nu.

Ne wò ɖe ŋuti wò kalẽkpɔ anyigba dzi ado dzina wò. Kalẽkpɔ anyigba le afi ma wò ya mo. Awɔ ɖokɔ me biam be ne wò ɖe ŋuti wò le kalẽkpɔ anyigba dzi be bygone be bygone you go ahead ado dzi na wò ha. Wò ha me nye wò ɖeka ɖe so kalẽkpɔa me. Ma ɖe se ga gblɔ be gbeɖe gbeɖe. Ok me se nya. Ma gblɔ ne la. Nya ye ma do go ɖe nya nu kpɔ gake ebe be yio ne wɔ gbalẽ ɖe dzi mo lɔlɔ mo me ka wò ye si me nya geɖe wɔ fi. So Eke miese ge miabɔbɔ nɔ anyi alo miame abu ne bɔbɔ nɔ anyi? Gbe nɔ yi ye sa ɖe hea le me wo ŋutɔ ga wo buna mi mi sɔ ha tukpa tɔ ve gbɔ nye ɖe ŋlɔ ba yi mi sɔ ha tukpa tɔ ve gbɔ nye be wo be yɔ wɔ tsi ɖe afia yi be ao egbe wo ŋu ya ke fia Atukpa nya ɖe ke me ga ɖe dzi o. Esɔ kpakpa te ga ŋu nia. Yo ɖe ɖe kɔ ha ɖe ɖi kɔ vɔ. Atukpa tɔ me nya ya gblɔ go. Mi wa gbalẽ ɖe dzi. Gligli ya deli ya fa gbe nɔ yi. Ga wo buna ewo kpakple sa ɖe ŋutɔ. Ye ma ye me nya MC sorry. Gbalẽnya, ye me menye nye ɖe ɖeka nɔ anyi gbalẽgba hafi o. Executive hã le gbalẽwo ƒe executive ame dɔwɔƒea kple wo nɔ anyi be a míwɔ gbalẽ ɖe edzi. Wotsɔ tsɔ tsɔ hawo due. Wodzɔa. Egbewo da asi nɛ míawo ema ye nye be wobe yewo wɔ nɔnɔ afia wobe egba va be wobe nunɔla gale be woagblɔe na yewo gbaɖuƒe me tɔ yewo me se nya ɖeke o. Ke eto kɔdzia yeƒe dɔ yi me wodɔ mi ye nye ahamea mi kɔ vɛ ɣemaɣi me.

Abe nuwo zɔzɔm fia nye kpɔɖeŋu be hã nyigba nya ne mewɔ agblɔ aɖe dzi kɔ sɔ nyi sɔ wɔ eme va li o. Viwo menye nɔwo so tsi o. Mele gba teƒe axɔ go wo si. Mata miwɔ agblɔ aɖe dzi gba na nɔ anyi o drɔ me ne wova kpɔe kɔ o nu ye dzɔ ye kpɔ yi. Wo dzo gbɔnye eyi wo dzo gbɔnye kɔ nuke nuke saɖe va wɔ. Saɖe le va do ye ŋtɔ ne se nya ŋkume ŋkume kplokplo ne se nya ye wo va ya de de platform dzi be hã wo be nuwo si na nya kɔ hã gbeta ɖo asafo kla gbe. Le tama le asinye fifi le ayi, ele aƒeme nam. Ne mie da te mie me ma tsɔ fia mi. Bo ta ɖo se fo kla gbe, evɔ nye me gbe o. Be be ha ye mie xɔ go. Mi wa gba ɖe dzi. Wo zo. Me dzi dzi o. Ye tɔgbi kpo segi. Mi le te gɔn mɔnu. Yo yo Julius. Ku sɔ gbɔ. Be nu ke dzɔ bo nu o tsi na nya ko o. Egbo ta ɖo gbe ha. Ye Julius be me ne ne me ye nya o. Ɖeko mebe yewoagblɔ ɖe edzi o. Nyateƒea, wokɔ akpe do go kae? Medzidzi o. Tɔgbia Tipo hã ɖɔ. Tipo etɔ̃lia hã. Ye hã ɖɔ. Te gã womlɔ ko le trɔ me. Ye hã gabia, yɔ ɖe hã gagblɔ be nene me o. Ɖeko mebe yewo ne woagblɔ ɖe edzi. Gbɔnye gɔn hɛn le afi woyɔ ye fia. Ye abia ƒo nɔ na. Ye woƒe ka dzi. Yɔ se so ƒo nana. Tɔgbi bota ɖoa anya le ma ke o nya e gblɔ le nye be agbala nye memorandum of understand nye be tɔgbi nya nya ma ko gblɔ me le na no dzi ne mi kata ko vɔ yi ko trɔ gblɔ be ha ye awɔ me yo le funa dzi bo so tɔgbi memorandum of understand funu dzi wɔ ne la to ŋlɔ ne kata mi axla adashe te Yoko kata la ina. Ligbe de ne fota me ma. Nye yi menya gɔn bo ha. Wo va de ci la pia ho de de ci ha. Eye ame ga ha fo sa ne me va kpo ape ma nye be wo de ci ya ma yi ko nye de ci. Ko ku nyu lo me da. Body ya ma va kpo. Ni so adan adran ni ha va to body ya. Me so ge bona. Me kpo body ya. Ibe ha ro nya ko ko ko body yo tre me yo yo. Enu ka gbe ma so nya bo? Nya ɖe kuma kpo bɔ ɖe va ɖɔ xɔme. Ye me yo le gbia de lia tia mia. Ene kpo yo nya se tɔ be. Yo va. E be nu ye me kpɔ nye hi. E be tɔ gbi ye do ye be ye ne ja mo no ya va se a chi a pia ne ya wo chi di. E be se ma ba ru anyi gba ma. Ye be ya gre ma me bi anyi gba to va ya sa chi. Atsia mi katã mi va esa ame siwo be wo hã wo tsia mia eko ɖe wo be e me fe do ge na mi mi katã mi amewo kɔ tsia dzuia si dia lɔ fa veveveveve nu yi tɔ o nya ne si miawo hã mi si atsi ma o ye ƒo ma se na ba ɖo ƒo ma se na edzra na tsɔ kpɔ ƒo ma fe enya wo gbe e mi va esa atsi ma wo kɔ dzuia egali ma mi kɔ kɔ dzuie nu ma te me fa do me na wo ɖo Wobe yɛ tɔgbui ko do ɖo yɛ me tɔgbuia yɔ ga gbe nɛ. Yi wo do kɔ yi me yɔ tɔgbuia gba gbe le te ma. Egblɔ nya ni. Enyi ame gblɔ nɛ vɔ kɔ hã. Yi ko gblɔ na be si ne yɛ do dɔ mu nya me fe do mu na wo ɖe. Ne ga do dɔ ma ɖe tɔ wo tsɔ ge nɛ hã. Eme tɔgbi. Ne edo dɔ le se nua, wosɔ ge nɔ edɔ ma ne edɔ ma le se nu. Maɖo anyigba, ebi anyigba tɔ hafi edɔ mɔ ɖe anyigba dzi. Trespass ye ma. That's trespass. Edo ebi anyigba tɔ hafi edɔ mɔ ɖe meva sa tsia. Ya te me le se nu gake ne le se nu ya kɔ hã eh wo wo wo dɔ sɔ ge nɔ. Ya te wo fa ge na mi lo. Iko ga be fi ya ya ya ye le

Ebe yeava ge fiɖe agbe memla gbe ga wuieve ma mava. Memla gbe ga wuieve ma meyi. Míelɔ̃ gbe vɔ ko ya ko be tsia mía ne si nam be ye nɔvi aɖewo tso gɛ gbɔna ele be woava kpɔe be gawo me ne fifia hafi wova ɖo abɔe ta nye mayi aƒeme. Ne wova yi wogblɔ nya vɔ ne yeayɔm. Ebe tɔgbui, nye aƒea me tsia mía si nɛ. Nye aƒea me medidi le so tɔwò gbɔ o ta ɖe manɔ xɔxɔnu ma ko mí katã míayi afi ma Eya ko nedo go kɔ. Manɔ afi ma ne miewɔ vɔ ko nayɔ ebe gbeɖegbeɖe maya ko nebe aa o. Nukee mega be ma mele wo didi o. Manɔ afi ma ko ne ebe gbeɖegbeɖe nebe aa o. Nye mese nua gɔme o. Manɔ afi ma ebe aa o. Gake wodo kplɔm ɖo va ɖo afi ma be yemedi be manɔ afi ma ebe aa o. Nye afia ko nɔ gama la. Ne be no gonzi, ne wodo gbɔe, ya ge ɖe xɔ me. Nɔviwo be pipipi, menɔ afi ma gaƒo ƒo ɖeka kple aƒã. Wova yɔ megage ɖi. Gege ɖi megaɖi ka ko ga be tse mia ne si na be wotso rɔ nya ɖe vɛ. Makpe ɖe ŋuti ne yɔ gbe. Gbe ma gbe ayi me ɖɔ ha nu ta kpo ni ka mia yɔ mo mi. Ƒe nya se ge. Mehawo, ŋutsuvi etɔ̃ hawo ve gbɔ gbãgbe ɖe nya ha ta. Ƒe kpe akpe koe nye ma ke mede dzesi amewo do. Kɔtɔgbia tso nya hegblɔ ɖe nya ya vie, ye menɔ ƒe kpe akpea biam be, wobe woɖe se ɖe ɖɔ ha dzi. Nu ka te miegatsoe kpɔkplɔ ge woatɔ mi ale? Ezãe miekpɔe miele ŋku ɖe eŋu be ha dzi woɖe se ɖɔ, ye mɔ ha be ao. Enya ɖewo sugbɔ ɖe Eɖɔ ma ƒe nya si enya subɔ ke gblɔe ma si. Ye woƒe ɖɔ ma tɔgbi le kpo ŋutɔwo hã si. Enya kutɔwo hã. Vovototoe ke le me. Ɖɔ ŋkuawo nye vovototo na abe a ɖɔ ŋkuawo sɔ. Ke nu ke nye vovototo hafi wòle be woanɔ tetɔ me miatɔ ya. Sabu kpe ha le wotɔ tɔ esugbɔ koko ŋutɔwo tɔ. Wo ŋutɔwo tɔ minɔ nyawo sem nyuie. Ekpɔ nya meva be magblẽ naneke ɖɔa ŋuti o. Ewɔ nyuɔ koe. Leke nɛ be miɔ mia tɔ sɔ bu kpɔ subɔ ŋuti, vɔ ne mi ga ye kplɔ ga mi ga ɖɔ fɔ ka dzi afi ehem. Nu nyia me wo kata le tɔ ma mie ɖem he kɔkɔm ɖe gota. Leke wo ga fia kpa viwo na ga kpo nua ɖo? Ke nu ma tae wo ŋutɔ wo tɔ ya ʋu tsia le ŋu sɔ bu kpɔ ame sugbɔ o. Ah, ke nu ya be ya degblɔ tso ŋuti ye ko ga va ɖɔ tse mia dzi be. Emegbe va wunya enu. O, eye míetsɔ ayo dɔ la menya ye o. Emɔ wogadzo. Míva te ɖe nye nya gbɔ, si dzi ƒe nya gbɔ. Tse. Ne tokunɔ eve nya gblɔm hã, menɔ ge nenema o.

Baɖo anyigba yi ya yi wova nɔ anyigba bia ma wosoko akpa ge aklo se soko akɔ yi ɖe abɔ yi yeva do go ɖe ŋutsua kɔƒe vava nu ŋutsua kɔ duyame vi wonye tɔ ega ŋutɔ kɔ tɔ ega yi yi ƒe yɔdo lɔ ma le afima yi hã yi pi su kolo de va ɖɔ gbalẽ tɔ gbalẽ tɔ koe o sɛn ɖo ne ɖɔ gbalẽ tɔ kɔ dzi o lɔna na wo dzi suku na wo ɖe abɔ lo alo keta ta dzi wo dzi ko suku ne le keta yi va yi se suku keta be awu suku ɔnu le keta tso dɔ kpɔ ɔnu nu fiam wo va ɖi ekɔ tɔ ɖoɖom ɖe dzoze wonɔ nu fiam afima gake ya va klẽ ye dzi lɔ hafi ayi ɖe dozea, ye wòva ɖɔ nya kɔ hafi wòva si be e nu yi te wobe yewo sukua kpɔ ye be yewo me sukuviwo kpɔm o. Wo me sukuviwo kpɔm o ya tɔ sukua kpɔ ge ɖo ye ya ɖo gbɔ do. Gbe ya gbe wòɖo gbɔ do yi ke wòkpɔ sukuvi alɔfa ɖeka. O ne wobe yewo me sukuviwo kpɔm o ya yi ɖo gbɔ do gbe ɖeka koe kpɔ alɔfa ɖeka hã. Ye wòɖo du ɖe eƒe headmaster le keta. Germanwoe, eŋkɔe nye Frotmeier, Rev. Frotmeier, ye nye Headmaster aɖe ma yi. Ye wòɖo du ɖi be, Nu ye va kpɔ nye esi be Naira la, ke megado zã yi ko tsi anya ko wòmia dea, eye fiya ŋuti woakɔ tsɔ tsi anya koe, megayi xe zoze o.

Mía me tsitsiwo gayi ɖe ho be va aɖe kuku ne amegãwo, yevuwo ne woatu sukua kpui ne yewo. Dzɔgbevɔetɔe nye dzɔgbenyuietɔe ne ŋutsua kɔ. Eye mía tɔgbuiwo yi ɖe hoa yevuwo gbɔ. Woya gblɔ woƒe nya. Wogblɔ na mía tɔgbuiwo be hã woahawo nye. Ne èdo asi ka ne woatsɔe amlo baa mee? Ebia to o. Nu ya bia be yewova le ɖe yewodu ge wɔla? Eha yewo nya yewo. Wotu asi kplɔ ko yewotu. Ye ŋusɔ kɔ be yewo ta kpekpe nɔ ɖe akui xɔ me. Ekpe fiwo be ne wova. Ne ye hã va kɔ ƒo ŋkɔ ɖo ne ye hã va kɔ ƒo ŋkɔ ɖo ne. Eda da ta me nɔ. Be ava si aƒe ne yewo. Ebe yewo dzi anyigba tu suku ɖe dzi ne yewo viwo. Pikui anyigba kpɔ ge.

Mama ta. Fofonye, Eklonya kpakple Goɖoga Mama represente Baɖo ƒomea. Yewo va bia nyigba. Tso me ne yewo viwo, yewo tɔgbiwo vi na do sukua. Yewo na nyigba. Thousand by thousand. Fia Jesu kpɔe ale. Megblɔ nya mawo katã ne efia ya. Tadi be be yeawɔ nyigba dzi wɔwɔ ɖe. Ebe nɔvia ko mia bia. Ne nye be mia kpɔm abe menya gbo ta ɖo ye mete gbalẽ va gɔ. Weda mistake ma. Mistake ma ema I don't want to go into that. Gake mistake. Ye mi gava nyigba dzi mɔ tu clinic ɖe dzi hã baɖo viwo gbɔ mi gava. Wona nyigba. Wome gbe o. Ke nu ka tae negabubu dzi ma nya o? Woato nya etɔ tsitre be hã yewo yewo mía dzi lɔ ɖe asi anyi na ok. Ya good ma argument be na nyemele dua me hafi o ye nyemenya ne woɖe asi eŋu meɖe asi eŋuti o. Gake ne agbalẽa le dzia ke mi sue be gbalẽa le dzi be hã mía tɔgbuiwo woɖe asi anyi gbã ŋuti na dua gbalẽ ye nye yi. Ema manɔ mia ŋu ya ke gbã ke mía hã mía ŋutɔ mí ŋlɔ agbalẽ ɖe edzi. Ema hã nusasẽ ko wonye. Miedzi be yewoawɔ nu hã o. Miedzi be yeawɔ nu maa? Ulterior motive aɖe li. Ye meva kpɔ wò klinika dzi afi dzia, wode gligui adelia ƒe ŋkɔ ɖe dzi akpe dam nɛ be yeva ʋu klinika nu. Ye mebia ameha me ye de adrelia la be nu ka tae Maria na anyigba miede akpe nɛ o. Maria va ʋu nua nua miakpe dam ne ya. Ele be woawò la nade akpe ne baɖoƒo ma o be nu ka tae nye menye ema gblɔm ɖo hã. Nyemenye be fiẽ ma mado na amea o hã. Egɔmea ɖee? Egɔme ɖe? Meke ya motsi ƒo me. Meke funɛ aleke? Mí katã ale míefunɛ nye yi. Nuka tae nàkpe ta ge ne gli dze adelia be yeva ʋu nu ya nu? Gake ame yae na anyigba. Ame ma ke ye na anyigba tazo ma tazo. Wotu zukɔ ɖe edzi. Mía viwo dedem tso ɣemaɣi ke. Baɖu viwo mede zukui afri o. Magblɔe na mi. Baɖu viwo mode zukui afri o. Ne eve to me na ame aɖe la, ɖeko veke ɖe ama. Gake nyateƒe ɖe ma megblɔ ge na mi. Ne ova hiã be yewoado hã kɔ fɔ megba ɖeko nye hã ke fe ge akɔe atu ɖe abɔ. Baɖo anyigba hɛ. Me kalẽ kpɔ anyigba hɛ. Me te kpɔ dɔhlɛ anyigba. Me kɔlɔ anyigba nye hɛ.